Os ydych yn meddwl am y mentra sydd yn yr ardal, um, o mae yna synwyr i plethu nhw. Mae Antrestiniog yn social enterprise yn Blaen a Ffestiniog. Mae gennym ni ddau ganolfan, mae gennym ni ganolfan beicio um, sydd wedi lleoli i fyny'n Llechwedd, a mae gennym ni'r ganolfan yma da ni yn wan, um, sef ganolfan gwybodaeth i ymwelwyr, ond i wneud y ganolfan gwybodaeth gweithio da ni hefyd yn siop, oriel a tŷ coffi. Da ni'n gyflogi rhwng 14 a 20 o bobl um, trwy'r flwyddyn. Um, mae'r bobl yna i gyd yn fyw o fewn 14 milltir. Da ni'n buddsoddi yr arian da ni yn wneud yn ôl i'r gymuned um, i datblygu prosiectau fatha y ganolfan yma. Manteision fwyaf o cael cwmni bro a'r rheswm da ni'n ymuno efo nhw ydy os di pob un yym menter cymdeithasol yn gweithio efo'i gilydd fydd o'n neud o lot haws i o i neud petha weithio i ga'l arian am prosiecta ma' 'na cryfder ar y cyd. Ond mae Seren yn benodol um, yn edrych ar ôl ac yn rhoi cymorth i bobl aedolion efo anabledd dysgu. Da ni'n edrych ar ei hola nhw, da ni'n rhoi cymorth nhw, da ni'n rhoi cyfleoedd nhw sy'n hollol bwysig wrth gwrs. O Lle da chi rwan yn gweld y dodrefn yma ail law, uh, maen nhw'n dod i mewn yn ddyddiol i, i adrannau fel hyn. Mae gennym ni adrannau celf, crefftau, mae gennym ni westy, ac eto maen nhw gyd yn cael cyfleon i fod yn rhan o'r, or, or, or ymdrych y da ni'n neud. Uh, da ni'n cyflogi dros hanner cant o fobl rwan. Ac allan o hanner cant yna, um, mae bron tri chwarter o hynna Dy- dy- Dymunon ni ar scheme lle oedden nhw'n ddiweithdra am, am, am amser hir ac rwan maen nhw efo ni, rhaid nhw nhw ers dros deg mlynedd. Mae'r byd eang nawan yn gystadleuol a mae rhaid ni wneud siŵr bod ni o flaen y gad, bod ni'n broffesiynol yn bod peth da ni'n neud, da ni gyd yn gwybod bod Bro Ffestiniog angen arolwg gwahanol. Mae yna lawer o gwmnïau bach fel cwmni Seren ac yn y blaen yn y dre yn gwneud gwaith bendigedig, ond gwneud gwaith ar ben ei hunan maen nhw. Ond oedd y Penguin ar ga- yr gwesty'r Penguin ar gau yy t'o' chydig bach dros pum mlynadd yn ôl a deuthon ni at 'yn gilydd yn y pentra a oedden ni'n me'wl ma' raid i i gadw'r lle 'ma i fynd. I dorri stori hir yn fyr, dan ni yn sefydlu menter gymunedol a dan ni'n gwneud cynllun roi o i'r pentre a dwi'n meddwl un o'r cyfarfodydd cyhoeddus gorau dwi erioed wedi bod ynddo fo oedd yn y neuadd drws nesaf yym a dan ni'n rhoi targed i godi deg mil ar hugain mewn cyfranaliadau Yym, a ddaru ni lwyddo greu hynna mewn llai na phump wsos. Mae pobl yn dod lawr i'r Pengwern i edrych ar ei buddsoddiadau, yy i ofalu am ei buddsoddiadau yn hytrach i dan beint bellach. Mae Erbyn Rwan yn cyflogi naw o bobl, yym, wedyn mae'n waith mewn ardal lle mae 'na blinder gwaith. Dan ni'n trio droi o'n gynyddol yn fwy o ryw ganolfan diwylliannol. Yym, addysgol. Mae 'na wersi Gymraeg yma, wersi cyfrifiaduron 'di bod ac yn y blaen, a dyna 'di'r ochr sy isio 'i ddatblygu os fedran ni. 'Da ni wedi a- agor y llofftydd ers chydig dros ryw flwyddyn, a ma' pobl yn dŵad o bob rhan o'r byd. Bo' nhw'n cael eu trin fel pobl yn hytrach na fel yym cwsmeriaid i'w blingo 'lly. Beth o'n i yn erlid ato fo ydi rhyw fath o cyflwyno yr ardal yn ei chyfanrwydd. Yym, ma' pobl yn dŵad yma ac yn cael math o ruddtwristiaeth gymunedol amgylcheddol call. Pwrpas Gwell Goed oedd cael gweithdai miwsic a DJs a'r celfyddydau i bobl ifanc. Fel ddaru'r cwmni ddatblygu, oedden nhw isio workshops, a oedden nhw isio neud CD covers, stiwdio, recording label, publishing company, ac nath y cwmni tyfu'n organic fela. Bob peth sydd 'di digwydd yn Cell, mae o'n diolch i bobl ifanc a'r project. cymunedol gwellgofiau. Yym dwi'n meddwl mae'r fenter hyn wedi gwneud gwahaniaeth um, eitha mawr yn bywydau pobl ifanc dros y blynyddoedd. Lle. Mae yna rei o'r criw cynta yn ôl yn 2004-5, falle maen nhw wan yn um, fath o pennaeth adran um, dylunio. Um, mae un arall yn head of theatres Un arall yn techie reit uchel. Potensial fwya cwmni bro ydi bod angen rwyn neu sefydldiad i i gyd gydlynu Blaenau Ffestiniog, ma cymaint o betha rili positif yn digwydd yma. T'od ma gen ti hefyd newid mawr o yy cwmnïa twristiaeth sy di symud mewn i'r dre yym ag ma angen rwyn i gydlynu a cy- t'mod neu siwr bod elfen iaith Gymraeg a diwylliant Blaenau'n aros yn gry sy di ca'l i foddi mewn lot o lefydd erill. Ardal wledig a threfol mewn un. Ardal â nifer o heriau amddifadedd cymdeithasol ac hefyd ardal â nifer o heriau amddifadedd gwledig yn arbennig, wel, yn cynnwys Blaenau ei hun o ran pellter i wasanaethau a hamdden a gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc a mynediad at addysg bellach ehangach felly. Be mae rhywun yn chwilio amdano fo ydy ein bod ni'n gallu cyd-weithio ar lefel llawer iawn uwch er mwyn rhoi cefnogaeth gwell i'n pobl ifanc ni, a sut dan ni'n gallu cyfrannu'r jig-so er mwyn symud y gymuned yn ei blaen. Mae gyda ni adnoddau ac arbenigedd yma, a mae gan bobl yn y gymuned adnoddau ac arbenigedd sy'n wahanol i ni. A mae eisiau dod a heina at ei gilydd mewn prosiect fel hyn.
Mae Gystad yn elusen yym wedi ei leoli yn Gogledd Gorllewin Cymru, lle mae gennym ni swyddfa yn Blaenau Ffestiniog, a ar un adeg yn cefnogi tua 23 o bobl ifanc ym Mro Ffestiniog, ar un adeg yn darperu llety neu gefnogaeth i godi hyder, datblygu CVs, codi uchelgais, fwy na ddim byd, a mae 'na ddipyn o ffordd i fynd. Y cynllunio gyfer y dyfodol, dwi'n meddwl, ydy peidio gweithio yn ynysig yn yn bocs bach yn hunan, ond gweithio lot agosach efo mudiadau eraill, um, ac yn mynd yn ôl at codi ymwybyddiaeth bod y problemau yma yn bodoli o fewn ein cymunedau, ond efo'n gilydd fedrwn ni um, i ddatrys nhw, gobeithio.
Da ni'n perfformio opera yn y Gymraeg. Mae e'r unig opera, yy, cwmni opera yn y byd sy'n perfformio opera yn y Gymraeg. Mae o'n dŵad ag opera i fewn i cymunedau yng nghefn gwlad Cymru ac yn rhoi cyfle i bobl ella sydd ddim wedi cael y cyfle i fynd i weld opera I gael o ar ei stepan drws yn ei mamiaith. Dan ni'n rhoi cyfleon i bobl ifanc, i cantorion ifanc Cymru canu yn y Gymraeg a cael cyfleon perfformio ella fysa nhw ddim fel arfer yn cael. Dan ni'n rhoi un daith y flwyddyn ac 'sa ni'n gwych i ni gael bosibilrwydd o berfformio lot mwy. Wel, ma- ma' 'na draddodiad sydd yn gweld opera fel rhywbeth yy elitaidd. Dwi ddim yn cytuno o gwbl efo hynny, a dwi'n gweld cyfle yn cefn gwlad Cymru i i ddangos bod syniad traddodiodol traddodiadol fel 'na o elitism operatic, dydi o ddim yn gwir o gwbl. Da ni'n brosiect amgylcheddol cymunedol ym Mab Bro Ffestiniog. Mae'r prosiect ei hun wedi dorri fyny mewn pedwar rhan, sef ynni, gwastraff bwyd, sgiliau ac yr amgylchedd. Ar ochr ynni, da ni'n gweithio efo teuluoedd i arbed ynni yn eu cartrefi a yn arbed arian hefyd. Ar ochr gwastraff bwyd, da ni'n trio cael teuluoedd i leihau faint o wastraff bwyd maen nhw'n taflu allan o'u tai 'lly. Yym, yr ochr sgiliau, dan ni'n trio cael pobl, yy cynnig hyfforddiant i bobl yn yr yym maes cadwraeth yym ac hefyd yn cynnal sesiynau yym addysg os liciwch chi i blant a bobl ifanc. A wedyn yr ochr amgylchedd, dan ni'n gwneud amrywiaeth o brojectau fel datblygu mannau gwyrdd cymunedol, yy rheoli rhododendron yn yr ardal yym a diogelu ein afonydd. Gan fod y dref werdd wedi dod allan o'r rhaglen Cymru dan Gynta' yym nôl yn 2007 yym dwi'n meddwl oedd o yym dwi'n wedi gweld first hand mewn ffordd sut sut ma' yym y y fantais i prosiectau fatha dref werdd i gael cwmni fel yr Cymru dan Gynta' uwchben fel ymbrela. Os 'di cwmni bro yn gallu dod yn y sefyllfa yna lle mae 'na swyddogion yn cydweithio ac yn cefnogi grwpiau fel y Dre Werdd i sicrhau bod nhw'n parhau yym ac i ddatblygu prosiectau newydd yn yr ardal. Yym dyma sut dwi'n gweld yn eitha weithio. Gwaith gwirfoddol ydy o, wedi bod. Ond erbyn rŵan, mae 'na gymaint o botensial a mae 'na gymaint o angen cael trefn ar y gwaith. Yym a mae gynnon ni bobl sydd efo profiad yn yr ardal. Yym a mae yna dalent yym fedrwn ni gyflogi i gwthio hwn yn ei flaen. Sy'n creu diwylliant yn yr ardal yym sy'n hen ddiwylliant mewn ffordd o wneud pethau dros dan ni'n hun. Bod ni'n adfer y syniad yna bod ni'n wneud pethau dros dan ni'n hun, ni'n hun yn hytrach na bod yn ddibynnol a hyt- hytrach na cwyno am hwn a'r llall a jyst jyst gwneud pethau. Ie ie ie. Os 'dan ni'n neud rhywbeth llwyddiannus yn yr ardal yma